Señor Yesenia ta e sector di confectie. Corecto. Confectie bosa. Cosemento guio guio. Fashion. Si. Fashion. Fashionista. Si. Fashionista tambe ta cay bay confectie? Esa ta un pregunta cu nos por trece dilanti na e momento nan aki. Meneer Yesenia. Señor Yesenia con ta bay? Tur cosa bon. Señor Yesenia por djis al un tiki mas dilanti sin miedo. Si. Ey. Ta bon? Ey ta bon, ey ta bon. Eh, danki pa t'ey, danki pa traha tempo pa nos. Eh, nos ta papia cu e diferente studiantenan over di e diferente sectornan cu tin den ons bot. Awor ke yega na, ehm, nos a yega na e parti di confectie. Moda y confectie. Moda y Moda y confectie. confectie. Ehm, e sector aki cu m'a bisa mi colega Gio cu mi no ta sa cu tin un oplering asina aki na Corsou. Correcto. Ehm, dus, bosa laga nos. tende di bo mes con e e sector aki um ki kico e ta di come y bebe kiden y tambe um e importancia di esaki. Bon, um danki pa e invitacion. Lo cual mi a visita di e sector di moda aki of confectie manera nan tin amele um e tin dos parti, e tin e parti di un jaar uno di nivo uno, nivel uno, ku nos tin yama asistent konfeksi ke men AC afgekort anto e tin e parti di MC ku ta medewerker konfeksi kada un tin nan nivel natural asistent konfeksi ta ora bo ta asisti den un tayer un atelié dus a laga nos bisa bo no por tur kos ainda pero bo por asisti den un atelié dus as hèlper en tog bo por hasi algu. tin hende ta kere masiado di e den e parti di asisten konfeksi ku nan ta bai hasi kos way out ku bo ta imaginá bo mes anto tin hende ta bai mas poko poko e ta dura un aña e opleiding ei e opleiding di mc ku nos ta yama medewerker konfeksi ta dura dos aña tiki mas pisá Ora cu bo caba, trouwens, ora bo caba haci ey tambe, bo por cuminsa un negoshi. Ok. Depende di kico bo kier haci. Si bo kier bira un hende cu ta drecha paña so of bo bay specialisa riba cosa di menti blusa of camisa, amo di bisa, cu un tiki esfuerso di bo mes, bo ta haci'e perfecto, anto bo ta cuminsa cu bo negoshi. Playa di Mela, bo haga confectie, cu ta dura dos aña.

Paso si bo no a practica, ain't gonna be nothing. Bo ta keba cu bo soñonan, soñonan cu ta bay bin y nunca no bira realidad. Sorry, asina e ta. Awo meneer Ricenia un pregunta, den e sector aki meneer a papia di dos niveau, Si. e ta ta e dos nivonan eitin, niveau uno cu dos e ori? Te ainda, Ok. Te ainda, speran naturalmente cu e escol ta desaroya mas, anto ta bini mas nivel pasobra tin hende nan ta pidi. Mi ta na ima, segun mi, coriente si tin tres, tres nivel segun ami. Si, pasobra nos a mak mi incluso cuater nivel na e otro sectornan. Si, si manera Sí, na na Steenrijk segun mi tin sectornan cu cuatro nivel. Anto sí. cuanto con e ta wordo di deel? Dus cuanto aña nivo uno, anto cuanto aña nivo dos? Nivo ta... uno ta dura un aña. Ok. Anto nivel dos ta dura dos aña. Dus so bo... eigenlijk si bo si bo nivel tres mes ke bin ta dura tres aña. Okay. Bo sa señor y señor, mi, mi que tiene también eh, eh, eh, parte di eh, demanda pa cu el sector aquí. Paso, mm -hmm. bo sa, hopi, mi ta mak me a trobe, sa kita prome via cu mi ta tiene di eh sector aquí, mm -hmm. of tin un opleiding aquí na Nacorsa, asina aquí. Mm -hmm. Pero pa lo que mi ta mak me, ta cu... Bo sa bo paña kebra bo ta bai saka bo oma saka bo mama e ta yuda e ta yuda of tin bia ora bo tin e e capacidad monetario financiero bo ta bai saka un persona cu ey bai saka juancho juancho por dale cu e bon pa bo e ta dale e ta e ta representa un tiki mas tanto cu bo mama of bo oma pero bo sa mi ke tende e demanda di studiante cu tin den den den opleiding aki esa yena completamente con esey ta bai dikon. E opleiding di nivel dos a kuminsá hopi bien, pero na final un par hende a kai na kaminda. mi no sa si ta tempu òf mi ta kere ku no ta loke algu na nos spera, pasobra mi sa ku e opleiding aki ta un opleiding di nivel, pero mi ta kere ku nan a kere porta e trote un kos, anto na kaminda nan a kai afó. Kiko kiko nan por verwachta hoy eri? Laga nos pone asina aki. Um, nan, lo cual cu nan por verwachta un apple nivel cu kami nan por ta siña van teen tot top, ke men tur cos cu tin di haber cu moda pa cu e nivel ey, ke men MC, e dos añanan ey. Anto cu ora bo caba escol, bo ta practicamente un cosedor. Un cosedor cu bo cuminsa cu un negoshi, un konsedó ku por sirbi klientenan na drechi, bo mester tin kurason si pa e trabou naturalmente. Anto ku bo por desaroyá yega mas leu, sigui workshopnan despues pa bo bai mas leu. Ma mientras tanto ku no tin nivel tres, bo tin ku sigui hasi workshop hon. Anto kon e ora ei, pasobra mi ta papia di kose e Ok bon mi tin un idea con pa cose mi ke cuminsa traha mi paña laga nos ban bisa manera bijvoorbeeld ami personalmente mi tin un fam cu mi lo ke patente antes cu cuminsa haci mi paña nan. Ki bo fam ta ki bo fam ta? Pagliarini. Ah ta bon italiano. Wao. Bay Pagliarini e ta bay ta poder di Dios. Manera i di Xenia nos E studiante ta siña tambe ora ei kon pa kombiná koló, dus kiko, dus e diseño di e paña komo tal, pasobra dus mi ke pa meneer spesifiká un tiki mas e ko ku meneer Kement di e muilikheid di e ko pa nan sa presis pa no bin ku despues nan ta bisa e e por ta e ko i no tabata loke mi a expect. Wak, mi no ta yama e muilik, lokual ku mi ta bisa semper ta. Caminda tin e gana sigur bo ta yon caminda pa bo studia ke men bo mester sinti bo yama pa haci e trabou ey of e opleiding ey am no nada cu am e ta dificil pero si bo no si ta busca bo ta busca mane am di flow wan flow aki flow ayan ta bira nada bo mester tin e gana e wil pa bo studia moda. Moda tin un fishi ambachtelijk anto e tin su e tin su kosnan e tin su puntonan ku bo tin tene kuenta ku nan e tin su su kaminda bo ta pensa kisas ku e te bira algu e por bira nada moda bisa pero si bo tin e gana kere mi ta bira algu pasobra nos a mira hendenan bin sin sa nada. Awor ke mi tin un chomue den MC dos punto uno, dus e prome ai, mi ta konsider'é mi eskos ke san den MC dos punto dos. Okay. Esei mi kemendi, ke men su su habilidat pa krea, su su kon ta bisa su autoestima ke tin, anto su kritiko ke ta konstruktivo ta hasié e hende ku nos ke petá ora e aplai den kaba. Awa mi ke mi ke djis bai un tiki mas dip den e parti ku señor Pagliarini a kaba di menshona pasobra ta nèchi nan bèrdat. E kolónan? E pasobra mi ke mi ke ora mi bai den e lèsnan aki kiko mi por ferwagt aparte di ey m'a siña kos, m'a siña kos en natino. Si. Mi ke mi sa e color aki ta bay cu e color aya e tipo di tela bo sa unda mi por cumpra tipo di tela nan aki nan na Corsou con mi tin cu wak esey. Nan gami nan gami break it down pa bo nos artista nan kimen nos como diseñador nan di moda ta mira e combinacion di color hopi artistico wak si bo bay den mundi Bo mira lokual ku Dios a krea tur koló ta mèch, tur koló ta mèch, bo ta mira un flor oraño na un palu ku ta blachi seku ke men ere bo ta mira ku ok oraño por pas ku maron òf lila por pas ku oraño pero e mente di hende kun a bin ta manipulá sin ta wak esini ta wak ku pasobra bo ta kolo kla bo bisti un kolo fèl amor di bisa esei ta papia di kolo kiamen esei ofo smak fal nita twista lo kual ku bo krea bo tin ku presentá na e komunidat nan ta wak sinanta kust'e e parti di kiba por siña bo por siña hopi kos bo tambe mester ke si a parti di e skol e skol bo tambe por sigui sig. Buska lo bon haña buska awendia media media media social ey ta hopi cos bo por siña si bo ke. Con ta cu e parti economico meneer Yesenia? Ok bo m'a caba of m'a cuminsa studi m'a caba mi studi e m'a cuminsa cose e m'a cuminsa crea paña e con mi ta bo san ta Dus siña e personanan tambe pa kon administrá su se, su mes ku sèn, kon e lo por bai bende su mes, pasobra mi ta herba no e te koki lo ta hopi marketing. Sí. Dus bos ese, bosan ta spesialisá den e parti ei tambe òf bosan ta spe, spesífikamente gericht den e parti di koos e ke esei nan? Bo, eigenlik ami, promé ku mi ta, ami ta bisa asin, promé ku mi ta Docente mi ta un negociante, comerciante, mi ta mi ta papia cu nan semper si kico bo bo hasi como bo cuminsa, bo mes ta un propaganda canando eh si bo cosi bo paña bo mes hende lo bay puntra bo ey kico nan e paña ita anto asina ami a. A Biblia popular na Kòrsou aki komo komo e figura di diseñador di moda. Ke men bo mes tin ku ku ku bende bo produkto anto ke remi bo ta yega leu. Ami nunka mi a hasi propaganda, nunka. Mi ta babou èinkele ka papia. Un hende ku ta mira bo ta babou, nan gusta bo ta babou. Asina un ta bisa otro, bo ke ta bisa otro, anto bo ta bira popular. Kòrsou ta chikitu ke men. Si, korekto. Un tin un tin hopi kos di hasi komo komo pa bo hasi propaganda. Pasobra mi ta kere e parti ku Miner Yesenia akaba di menshona ku e ta un arte, esei tambe lo hasi, mi no ke haña me muilik òf difísil, e ta hasi un tiki mas challenging. Dus bo ta haña un par di, si, pasobra bo sa dikon tin hende ta trèk bo abou na lugá di, bo sa No suport bo paso eindelijk ta bo ta bo talento ta papia pa bo mes pero djis personan bisa inderdat ey e colo ey no ta bay cu otro esey no kemen cu e ta malo. Esey ta un cosa mi popular ma mi tin wak mi ta gusta papia di coke pero tin bia bo tin cu e baca na su cacho gewoon tambe ora mi a reconocemente internacional como diseñador. Mi tabata na Primer Impacto, presentá bou di un meneer ku yama Cisco Nolasco. Primer Impacto ta na unda presis? Miami. Na Miami, ok. Anto mi mi Sí. kolekshon bai rònt mundu. Despues ya a papsa algu ene ku mi por a sigui ku mi trayektoria komo diseñador internashonal, pero koló a simi popular. E Pabomira. echo ku mi tabata kombiná kolónan ku ta kowon ku ta kuadra mes, pasobra semper mi dosente na na London tabata bisa. An bo mester ta bo mes. Anto nunka mi ta puntra puntra bo komo kliente e trabou ta bon? No, mi ta puntra bo bo a gusta e trabou? Paso si bo ta por hasi e trabou lo bo miska mi. Esei ta bon. Ke men kolo hasi mi hasi mi kon ta bisa popular. Anto e dia ku mi ta kombiná sin pensa ku Peter Ablefrido ta gusta e, ey. Mi ta den mi mundu, ke men mi ta hasi lokual ku mi tin ku hasi, anto si abo no guste, Pedro si ta bin kumpri paña. Sí, korekto. Semper tin demanda. Asina di siñor Loreto Wakke. Anto ya, banda dje mi a hasi hopi workshop na London, na Venezuela, Trinidad, Barbados, ke men mon studia moda sigur djes kuater aña. Anto lokual ku mi ta hasi ku lokual ku mi tin den bagasha. Ta pasea pa mi studiantenan. Mas, Oké. hopi mas. Pa nan por bisa, ey, e meneer Yesenia a nifica algo pa nos Hopi bon. den nos Wasa, bidanan. laatste, laatste pregunta cu mi tin pa cu e sector aki, señor Yesenia, ta mes un cos cu a parti di e sector di ICT ta cu aginan na Corsao, atrobe mi no ke generalisa, pero tin cierto hendenan tin limited na of ta limited na resources por sa no tin cierto Sí. cosnan material cu nan por bisa mi por bay hasi e huiswerk di e sector aki na cas mi pregunta ta bosan tin machine di cose na na na osbord Ey, nos comiti school- coa kek sei school full equipá, man. master ey Full equipá. Bo tin machine di for di tres mil florins, tin e cu djescuater mil florins, ke men di Eh, eh. Ta un, sí, nos un mashin di bòrda di Dios, kuater mil florina, ku no tin mashin di bòrda mas grandi. Esei ta bòrda anto ku, ku kunda e bisa, saka e mul di filamenten, hasi pal en rèkta, ke men, nos e skol ta kompleto, e skol ta kompleto, ke men, bon ta imaginá ku siña ku bo ta bin Un opleiding di biba nivel a siña anto keda sin haña nada. Bo ta haña tur cosa ku nos. Mester hopi Bo ta haña mester. e mihó dosentenan, e mihó mashinnan, e mihó lokalidad. Mi ta kere Jefrouw Zimmerman tin ku invitá nos. Esei ku haña un invitashon. Un bon idea. Ami mi último pregunta ta, e bayendo bèk, paso lo mi ke Atrobe e ta e ta un sector cu ami tampoco no ta sai dje. Anto hopi interesante tambe. Mi ta kere e ta hopi interesante ami ta mi gusta arte e mi ta kere cu hopi hende fo no ta tambe lo tabata desconoci cu esaki ta anto meneer a papia di Corsou pero con meneer lo tog stimula e hende nan pa bin haci studie anto sa cu nan por bay afo tambe y cua ta e verschil den e sentido di paso. Tin bia mi ta mira e Met Gala nan ke kon ai, bo ta mira sierto kosnan ku al final no ta e ku bo ta haña den tienda, laga nos ban bisa kiko ta e verskil den e sentido di kon kon men e lo bisa esei ta e verskil, oke, òf esei ta kai bou di tur kos ta bende, anto ta depende di bo arte. Wak, laat mi pone asina aki, nos komo. Mi ta yama mi mes kosedó, mi ta un artista ku ta krea paña. Un artista ku ta krea paña. Nos tin nos manera di pensa i mir'é. Atrobe, si bo ke ta bo mes, bo por imitá un otro hende, ke men ba mi kuminsá bisa no imitá un otro hende. No bai wak lokual ku Gucci ta hasi òf Gianfranco Ferré òf, numa ròk, e artista grandinan ei. Mira bo mes mes grandi ku nan. Mi papu mes mes grandi ku nan anto kere mi oye bo ta bai den otro mundu ta bisei semper mi mi filosofia ta no ku e paña ta bon bo a gusta e paña amen si bo no gusta e paña bo ta leke para na e hanger ei a trobe be petro si ta bin kumple kimen lokual ku ta si nos diferente ta ku nos ta Kreadónan di arte, anto ku nos ta hasi kos atraktivo laga ku e kumpradó ta bin wak i kumpra e arte. Master, master. Ey, ami no tin nada mas pa agregá, e sector aki ta hopi interesante. Anto mi ta kere tur hende tin ku djis, bo sa buska riba internet, degen un tiki mas tantu tambe paso atrobe nos ke evitá di nan bai un di e sectornan aki ku nos a kaba di tin den e episode aki, anto bo sa drenti den, anto bisa Amo, no ta esaki ta e kos ku mi tabata ferwagt, òf no ta esaki ta e kos ku mi tabata ke. Entonces p'esei nos ta trese informashon dilanti pa bosan, pa bosan tene esaki na kuenta. Pero den again, buska un tiki mas, lesa un tiki mas erover. Si bo tin hopi kreatividat, si bo ta un gai artístiko, si bo ta konsiderá bo mes ku, ey, mi tin talento den esaki òf bo lo ke develop talento den esaki, Ku bo no ta wòri ku niun hende bisa bo, ey, no e paña ey, e kèst ey no ta bai ku. Bo sin kurashi tambe, no? Tambe. No lubida ku nos ta na SDIKK tambe, eh? Tambe. Nos a drenta SDIKK, esei ta e Frou Jansen ta enanan, ta hasi un diferensha tambe. Oké. Osborn tin ku hasi un diferensha i ta hasiendo e diferensha. Hopi bon. Hopi bon. No, nos a pera di, di, di wak e frutonan di os bòt foral den e sector aki. Sí. No solamente den e sector aki, sino den otronan tambe, den un futuro cercano, sigur. Por ta e for bo invita boso nan persoon, e, e, e estudiantenan di MC dos, dos, ta, um, nan ta leg af un examen cu un colectie chikito. Anto caminda mi tambe, e hopi lo companya nan cu un colectie di mi mes, chikito tambe. Master, man. Pasa e anochi. Sa cabe ahí, e invitacion oficial aki. Anochi a Master. menos, sí, sí. Ante Master. Rimene Ricena lo tin algu mas pa agrega di pa yama e hende pa tòg kura Sí. shannan bin por Si bo, si bo forma ta parte sentí di bo Osborn. yamá, si bo ta sentí bo yamá, bo tin talento, bo, bo, bo ta hunga ku mashin, krea, paña, ey, bins ka nos. Nos ta duna bo e chèns di hasi lokual ku bo ke hasi, pa bo tambe krese, bira i yega kaminda bo ke yega.